Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, Dir krut haut och eng verbessert respektiv aktualiséiert Versioun vun der Resolutioun virgeluet an och ausgedeelt, déi Iech och an der Vergaangenheet schonn zougeschéckt gouf. Ech ginn e bëssen op den Antécédent vun där Resolutioun an. Mir hunn déi deemools deposéiert, well et dach bei verschiddenen Texter dozou kënnt, datt majoritär vum Staat finanziéiert Organisatiounen am gesetzgeberesche Verfaren Avis'en ofginn. Dat ass souwäit esou gutt, déi schécken déi traditionell haut per E-Mail un déi jeeweileg Deputéiert oder un d'Fraktiounen. Zum Deel schécke se se och un d'Chamber, heiansdo verdeelt d'Chamber se, heiansdo net. Wat se awer alleguerte gemeinsam hunn, ass, datt se net am Dossier parlementaire optauchen, den Dossier parlementaire, dat ass déi Säit um Site vun der Chamber, respektiv och intern bei der Chamber, wou all d'Texter, déi mat deem Text am Anklang stinn, am Zesummenhang stinn, publizéiert ginn. An dat ass u sech e wichtegen Outil, en Outil, dee méi Transparenz schaaft, dee weist, ween zu wéi enger Positioun an engem gesetzgeeberesche Verfare kënnt. An aus där Iwwerleeung eraus, datt eebe grad hei deelweis e Mangel un Transparenz an deelweis och en ongläichen Zougang zu Informatioune fir déi verschidden Deputéierte bestanen huet, hu mer déi Resolutioun deemools deposéiert. Et geet nämlech heiansdo méi wäit. Mir hu schonn erlieft an der Vergaangenheet a Kommissiounssëtzungen, datt mer beemol vum Rapporteur oder vun der Rapportrice vun engem Text mat Avisë confrontéiert goufen zu engem Projet, deen net all d'Parteie kruten, wou et och vläicht e Préavis war, deen dann awer genotzt gouf, fir eppes ze erklären oder fir Ännerungen am Gesetz ze argumentéieren. An dat fannen ech problematesch. Well wa mer eis wierklech wëlle kloer Transparenzregele ginn, da musse mer u sech dofir sinn, datt mer esou Avis'en publizéieren, datt all Deputéierten d'Recht huet se ze gesinn a virun allem och, datt d'Biergerinnen an d'Bierger dobaussen, déi eis kontrolléiere sollen, d'Méiglechkeet hunn ze gesinn, firwar déi eng oder aner Ännerung am Sënn vun deem engen oder deem aneren ass. A genau dorëm geet et eis. A wann Der mer elo sot, an ech hunn d'Argumenter an der Kommissioun, mir hunn jo schonn eng Kéier an der Kommissioun en Tour mat deem heite gedréint, d'Argument, dat gëtt ze vill Opwand. Also, ech si Wirtschaftsinformatiker, léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech weess, wéi wéineg zousätzlechen Opwand et ass, fir en Dokument op enger Websäit ze publizéieren, wann et bis digital virläit. Dat heescht, wann een eppes per E-Mail krut, dat Dokument dann och nach Ze publizéieren hannendrun generéiert kee groussen Opwand. Mir sinn och laang aus den Zäiten eraus, wou all Dokument an engem Dossier parlementaire 60 Mol gedréckt gouf an dann all Deputéierte moies a seng Kaass geluecht gouf. Glécklecherweis sinn och déi Zäiten erëm an mir kréien déi Dokumenter haut digital ausgedeelt. An da komme mer erëm op dat zeréck, wat ech am Ufank gesot hunn. A wien déi un d'Chamber direkt geschéckt ginn, also un d'E-Mails-Adress vun der Chamber, un board.chd@chd.lu, déi kréien all d'Deputéierte geschéckt. Avisen, déi awer cibléiert un e Rapporter geschéckt ginn oder un eenzel Deputéiert, déi ginn net gedeelt, déi ginn net automatesch publizéiert, respektiv zumindest och net un déi 6 Deputéierte verdeelt. Lo kann ee soen, Wou ass dann do de Problem? Ma nach eng Kéier, Et geet ëm d'Transparenz, et geet ëm d'Kontrollfunktioun vun de Biergerinnen a Bierger an et geet drëm, fir natierlech och ze weisen, wéi eng Meenungen am gesetzgeberesche Verfahren hei zustane kommen. Mir hunn d'Resolutioun geännert, fir verschiddene Bedenken aus der Reglementskommissioun Rechnung ze droen, de Wording e bësse méi kloer ze maachen a virun allem och, drop hinzeweisen, datt mer haut net mat enger klorer Proposition de texte kommen, mee datt mer u sech just d'Chamber eis selwer d'Wuert gi bei der kommender Aktualiséierung vum Chambersreglement, déi Dispositioun ze verankeren, esou datt mer gutt Zäit hätten, an där zoustänneger Kommissioun d'Detailer, wéi wéi eng Organisatiounen an a wéi engem Zäitschinn mer dat géife maachen, ze diskutéieren an dann och ze decidéieren. Déi Resolutioun hei probéiert e Kompromëss ze maachen zwëschent deem, wat an der Kommissioun zu Recht ugemierkt gouf, an engem, mengen ech, ganz legitime Besoin vu méi Transparenz vun de Biergerinnen a Bierger, déi zu Recht verlaangen, datt eng Chamber net kann am stillen Kämmerlein sech d'Texter ukucken an dann déi einfach esou entweder ignoréieren oder abauen, ouni datt d'Leit wëssen, wouhir se kommen. Dofir géif ech mech freeën, wann et eng méi breet wéi aktuell sech ofzeechent Majoritéit dësen Text kéint matdroen. Ech soen Iech Merci.